देखी तऽ तोरा देहमे कते भऽ गेलौ हन ढील लीक सब बाप रे सब तऽ कहिए जे हमर भैंसी किया ने मोटा ये एकरा तऽ सारा देह के खून चुसने जा है ढील देते भेल एकरा माथा में देखी तऽ की भेलो किया मुँह लटकाबै छी उदास भऽ गेलै आँय की भेलो हो आइ तोरा हम चढ़बै लए नहि लऽ गेलियौ ने की भेलो तोरा मुँह किया लटकेने छी एतऽ बैसे नहि छौ ताहि दुआरे हम तोरा ल जेबो दोसर के खेत में आ खोल देबो बुझली रस्सी के जते मोन ओते तू चढ़िया की कैला मुलट के ने देखी हमरा ने देख ना कैला मुलट के ने छी देखी के दाई के दा तू एना नहीं रुसल कर तू रुसे जा त हमरा नहीं निक लागैया हम देखो ओए। तोरे से बाप रे बाप ई तऽ एकदम सँ स्वर्ग के अप्सरा बुझाइ छै मन तऽ हमरा एखने से ऊपर नीचा करऽ लागल एकरा जे आइ भोगि लेतहुँ तऽ बुझियौ हमरा तऽ स्वर्गके प्राप्ति भऽ जायत एहन सामान तऽ हम आइ तक देखने नहि छी बाप रे पाछूसँ जे गदरायल बुझाइ छै मुँहो एहि साइडसँ तऽ बड़ चिकन बुझाइ छै जाइ छी पहिले कनि गप करबै धीरे धीरे पटिएबै आ तकरा बाद जे छै ने धागा पटैक देबै नहि नहि नहि जँ हल्ला कऽ देलकै तऽ काज हुअसँ पहिने भङ्गैठ जेतै पाछूसँ जाइ छी आ सीधे पटैक कऽ चढ़ि जेबै हँ काज कऽ लेबै तकरा बाद हल्लो करतै ने दू चारि लाठी मारियो देतै तऽ असर नहि करतै देखी हम तोरा नहि कहलियौ ने घुमै लेल तू जो ने घुमल छै तो ओहि ले अन्ने किया मुँह करै छै ने आना देखै छह जे कैला मनुआल छै जे अभी नहि उमर भेलो हन पारानम जाइके तोहर आँय लऽ जेबो जहिया उमर भऽ जेतौ ने तहिया तोरा पालन हम लऽ जेबो हम बुझली देखी तऽ मुखके भी तऽ नीक लगतै हमरा बता तू कनी बजैत रहै छी मुआ मुआ तऽ हमरा बड़ नीक लागैया रे टाटा लग के छै क्यों छी बचाओ हमरा

कैसे न जान पर आउ भैया नीक ने होते हो टाटी वाला के नमहर गेल लो हमरा तो बुझाई बुढ़वा इहा गली में हमरे भगले हम कक्का देखा हमरे होते हो बुढ़वा टाटी वाला हां अब हम ने देखे के ये हो गया गेल ककरा अंगना में ककरा घर में घुस गया कभी दत्ता

बिन्देसर भैया तऽ नहि यऽ लेकिन अहाँके एगो बात कहि दै छी केओ घरमे आयत तऽ गेट आर नहि खोलब बुझलियै आइ काल्हिके बुढ़वा मनसाके कोनो ठीक नहि बड़ छिनारे उठ बुझलियै किछो कऽ देत ताहि लऽ कऽ कहै छी गेट आर केओ खटखटायत तऽ नहि खोलब बुझलहुँ ठीक है हमसब जाइ छी उधर छोड़ दर्द हमरे आयल छोड़ चल दोसर अंगना में ठीक है देखे छी चल चल

तोरा लाख लाख शुक्र चाहे हमरा जान बचा लेला हमहूँ ई साड़िए पहिरने निकलि जाइ छी हँ लोक बुझतै जे जर जनानी छै थै नहि जायब अखन ओसभ हमरा तकिते हेतै देखतै तऽ कहतै ई तऽ विदेशा कन्या कतऽ जा रहल छै पकड़ल जायब